Sii-lei he pehtlai in hlathlainak tuahnak nih timhtuahnak an ngeihmi cu zawtnak thlawpnak caah le zawtnak in khamnak caah a si. Hi bantuk zawtnak thlawp khomi, khamh khomi le kan pum taksa caah a ṭhalomi thil intuarnak side effects a chuahpi kho lomi sii phunkhat tuah dingah phaisa tampi le kum caan saupi a rau tawn. Sii pakhat mi zapi sinah colh kho ding caah cun cozah, sianghleirun, sii sertu company ti bantuk pawl hi hmunkhat te ah rian an ṭuan ṭi a hau. A chial ahcun kum kul tiang a rau i phaisa billion in an dih rih. Tahchunhnak ah AIDS zawtnak caah sii a thar tuah ding si usih law Hmasa bik ah sianghleirun, sisertu company le cozah zung pawl nih zawnnak lei he pehtlai in le sii lei he pehtlai in hlathlainak an tuah hmasa a herh. Cu bantuk hlathlainak pawl cu cozah lei in siseh, sisertu company lei in siseh, phaisa bawmhnak an pek. Hi bantuk hlathlainak an tuahnak ah zawtnak pakhat a umtu ning ti bantuk zawtnak a chuahpi khotu rungrul umtu ning, sii ah ser kho dingmi thil le tat pawl an umtu ning kha an zoh. Cu hlathlainak ah an hmuhmi cu felfai tein zoh ding le a fekmi biakhiahnak tuah khawhnak ah datkhawekhan laboratory ah voi tam nawnte hneksaknak tuah a si ṭhan. Cucu pre-clinical studies tiah an ti. Cucu pre-clinical studies ah hneksaknak an tuahnak ah a fekmi biakhiahnak an hmuh hnu lawngah pehzulh tein minung sinah hneksaknak tuah awkah sii-lei le hlathlainak lei nawlngeitu cozah zung nih sianghleirun le sisertu company pawl hneksaknak an tuahnak ah an hmuhmi vialte kha felfai tein an zoh hnu le dothlatnak an tuah hnu i cozah zunglei in hnatlaknak an ngeih hnu lawngah minung sinah hneksaknak tuah khawh a si. Cu bantuk minung sinah hneksaknak tuahsernak cu clinical trial tiah an ti i A dot in dot thum ah an ṭhen. Cu hna cu phase one, phase two le phase three hna an si. Nai i tahchunhnak kan rak tuahmi AIDS zawtnak caah sii a thar kan tuah hnekmi cu cozah nih preclinical studies kan tuahmi cu an cohlang i clinical trial tuah dingah nawl an kan pek ti ko sih. Phase one clinical trial ah a ngandammi minung pakul in sawmriat tluk kha hneksaknak an tuah liomi sii kha an pek hna i Minung kan pum chungah rian a ṭuan ning le side effects a chuahpimi hi a zual maw zual lo timi an zoh. Hi phase one ahhin hneksaknak an tuahmi sii pawl chungin zatuak sawmriat hrawng lawng hi phase two ah an pehzulh kho. Phase two clinical trial ah a zawmi telchih in minung zakhat in zachum tluk cu hneksaknak an tuah liomi sii kha an pek hna. Hika ahhin sii a hmual, dosage, zeizat pek ah zawtnak a damter khawh lai i Mizaw hna caah a zual tukmi thil ṭhalo side effects a chuahpi kho hnga maw timi an zoh ṭhan rih. Hi phase two ah hin hneksaknak an tuahmi sii pawl chungin zatuak sawmruk hrawng lawng hi phase three ah pehzulh tein hneksaknak an tuah kho. Phase three clinical trial ahcun a zawmi minung thongkhat in thongthum tluk kha hneksaknak an tuah liomi si kha an pek hna. Hika ah mizaw sinah hin sii a rian ṭuan ding le thil ṭhalo a chuahpi kho hnga maw timi pawl kha an zohchap rih. Cu lawng si loin hi hneksaknak an tuah liomi sii le mi zapi nih an hman cuahmahmi sii he kan pum chungah an rian ṭuan ding le thil ṭhalo a chuahpi kho hngami kha tahchunhnak an tuah chap rih. Hi a hnubik phase hri an tuahnak ah an hmuhmi thil pawl hi hi hneksaknak an tuahmi sii hi pehzul tein tuah awkah biakhiahnak caah a fek deuh. Ruang cu hi phase hri ahhin minung tam deuh le kum caan sau nawnte an zoh pinah hneksaknak an tuahmi sii pawl chungin zatuak kul le nga hrawng lawng hi an pehzulh kho. Cu bantuk pehzulh kho ding hmun ah a phanmi hneksaknak an tuahmi si cu hneksaknak an tuahnak ah an hmuhmi pawl pre-clinical le clinical trials telhchih in cozah zungah an ap ṭhan. Cu hnu ah cozah lei nawlngeitu pawl nih hi hneksaknak sii hi mizapi sinah zuar dingah a him maw him lo timi kha felfai tein dothlatnak an tuah i nawl an chuah hnu lawngah hi hneksaknak sii hi Mizapi hman dingah sisertu company pawl nih an ser i mizapi sinah an colh khawh. Cu in a dih rih lo. Sii an sermi hi mizapi sinah an zorh hnu zongah kan pum chungah ṭhatlonak a chuahpi kho hnga maw timi hi an zohchap rih. Hi bantuk sithar sernak kong he pehtlai in kan Chinram zongah sii ai tuah khomi thing le ram kan ngei. Hmailei ahcun hi bantuk sii ai tuah khawhnak caah hlathlainak le dothlatnak tuahnak, ṭatkhuai khan le thiamsang pawl zong an um te ko lai tiah ruahchannak kan ngei.